Jo Icrael gumako Jeriko. I kare meno onongo Jeriko gicego woko matek tutwal pi lworo jo Icrael. Dano mo pe kato woko ki dano mo pe donyo iye. Rwot owaco bot Yocwa ni, 'Nen, dong atyeko miyo Jeriko i cingi kacel ki kabakane ki twoni oteka lwennye. Wubiwot wurumo gang. Lulweny ducu gibiwot kun girumo gang tyen acel. Wubitiyo kit meno tyeko nino abicel, kun ajoki abiro bimako bute me tung romi gitelo kwede i nyim canduk me gicikke. I nino me abiro-ne wubiwot wurumo gang tyen abiro, kun ajoki gikuro bute. Ka dong gukuro tung nyogi romi, ka dong wuwinyo dwon obute malongo-ni, ci lwak ducu gibidangnge ki dwongi malongo mapek. Cel gogo me gang bimuk, poto woko piny ducu, ci lwak gicore gicito iye kun dano acel acel kemo nyime atir. Ci Yocwa wod pa Nun olwongo ajwaki owaco botgi ni, Wuting canduk me gicikke. Ajwaki abiro gumako bute tung nyo giromi gutel kwede nyim canduk pa Rwot. Ka dok owaco ki lwak ni, Wuwot anyim, wuwot wurum gang, wumi jo ma guruko jami lwenygi Wukat wa i nyim canduk pa Rwot. Kit ma Yocwa ociko ki lwak-ki, ajwaki abiro gumako bute tung nyogi romi abiro ci gutelo kwede i nyim Rwot, kun gicito anyim kacel ki canduk me gicikke pa Rwot ma lubo korgi. Lumony gutelo nyim ajwaki ma gikuto bute-ni, ci lugwok ngec gulubo kor canduk kun obute gikuto gimedde kwede ameda. Ento Yocwa ociko lumony ni, Pe wubut dangnge ki woo, kadi wa dwonwu pe biwinnye, wa lok mo pe bia ki i dogwu. O kwede wa i nino ma abicikowu ni dong wudangnge ki woo, ka dong wubidangnge. Kit meno Yocwa omiyo canduk pa Rwot ocako wot me rumo gang, kun rumo tyen acel keken. Lacen gudok i gony, gubuto kunnu. Yocwa dok oa malo odiko con ki ajwaki bene gucako tingo canduk pa Rwot. Ajwagi abiro gumako bute tung nyogi romi abiro gukato kwede i nyim canduk pa Rwot, kun gimedde ki kuro bute nakanaka. Lumony gutelo nyimgi, ki lugwok ngec gulubo kor canduk, kun ajwagi gikuro bute nakanaka. I nino me aryone guwoto gurumo gang tyen acel ci gudok i gony. Gubedo ka rumo gang kit meno otyeko nino abicel. I kom nino me abirone gua malo gua piny guworo gurumo gang kit ma yam ca tyen abiro. I nino meno keken aye gurumo iye gang tyen abiro. I kom tyen me abiro-ni en aye ajwaki gucako kuro iye obute. Ka Yocwa owaco bot lumony ni, Wudangnge, wuwo, pien Rwot dong omiyo gang man botwu. Ento gang man ki gin ducu ma tye iye gibidyerogi bot Rwot ci gibijwero woko ducu. Rakab ma lakwede-ni keken ki jo ducu ma gitye i ode aye gibidong makwo, pien en yam okano lurot piny ma wacwalo kunnu. Ento wun aye wugwokke kekenwu i kom gin ducu ma gidyero me ajwera woko. Pe dok wukwany gin mo ki i kom gin ma wudyero-ni. Miyo gony pa jo Icrael doko me ajwera woko ducu, ci kel ayela i kome. Ento ryal ki jabu ducu ki jami me mola-gu ki me nyonyo-gu, gin ducu jami maleng pa Rwot, gibiterogi i ot kano lim pa Rwot. Kit meno lumony gudange ki woo ki ajwagi gukuro otumo bute. Tekki lumony guwinyo dwon obute, ci gutugi dange ki woo matek. ci cel me gang omuk opoto woko piny ducu. Ka dong lumony gudonyo i gang, kun dano acel acel woto tiko nyime atir. Gumako gang woko, gujwero co wa ki mon, litino ki ludongo ducu, ki dyangi ki romi ki kanagu, gin ducu gutum woko kun gineko ki pala lucwan. Ci Yocwa owaco bot jo aryo ma yam guroto lobo ni, Wucit i ot pa dako ma lakwede-ni. wukele woko ki jone ducu, kit ma yam wukwonge bote-ni. Kit meno awobe ma yam guroro lobo gudonyo i ot, gukelo Rakab woko kacel ki wonne ki minne ki omegine ki jone ducu. Gutero ludogolane ducu, guketogi woko i nge gony pa jo Icrael. Lacen lumony guwango gang woko ki mac, ki gin ducu ma tye iye, ento guweko ryal ki jabu ki jami me mola ki me nyonyo guketo i ot ma kikano iye lim pa Rwot. Ento Rakab ma lakwede-ni ki jo me ot pa wone kacel ki jone ducu, Yocwa owekogi makwo. Gibedo i kin jo Icrael nio wa onyo. Pien Rakab yam okano lukwena ma Yocwa onongo ocwalogi ka roto Jeriko. I kare meno Yosua omiyo dano gukwongo kwong i nyim Rwot kun wacci, Cen opot i kom dano ma bitinge pi gero gang man me Jeriko doki. Latin kayine bito, ci gibiketo gutine i wiye. Wode macogone bito, ci gibicibo dog gang i wiye. Kit meno Rwot obedo ki Yosua, omiyo nyinge oywek oromo lobo ducu.